Ok selamat datai ngagai podcast pemansang ok nyadi podcast tu kitai ba episode iya keterubah ok nyadi episode keterubah tu aku ngangau ke siku iya nya pemain sape kelimpah ari pemain sape iya mega siku ari penengkebang sape. Au. Nyadi begulai enggau aku ditu, kami duai benung ngaga podcast outdoor au podcast ba tisi sungai tu ditu di Batu Kawah. Okey. Nyadi ngagai kita peninga ke bisi ninga podcast aku baka aku sehari tu, nyadi anang enda like, anang enda share video tu, Lalu share ke audio tu ngagai bala bukai. Au. Dindiri nini media sosial ke bisi endur aku mantai ke video tu lah. Au sama ada ba Facebook, ba YouTube. Au ba endur ti bukai. Ti nyema bisi rezeki engkah aku ba Spotify. Ok. Nyadi aku enggai masau jam. Ok. Kitai deka berandau begulai enggau siku temuai aku. Iya nya, Mister Gladys. Au, ulih madahka sapa nuan tu? Aaa, nama aku Glady. Nama nya ti nickname iya. DY lah suruh ngagau aku. Kena nyebut DY nya. DY, DY ku lah. Oh, DY lah. Nama nya macam-macam lah. Bisi orang ngaku DIY lah.
Kati ke DIY? Jauh amat nya nyu DIY neh. Nya meh benda aku oi macam macam DIY tu madu. Patut lah mai DIY ku orang.
Kati ka uh, tau ngangau nama DIY nya tadi. Kalau gau ba DIY ke apa? Engkang ngau engkang ngau.
Wah. Aku baru peng, baru nguji-nguji ke aku empu nya tu lah. Aku empu podcast tu sebenar ya. Okey. Okay. Uh, Soalan ku tadi madah ke penerang diri empu lah sapa nama ari ni asal sapa nama bansa tu ke bendar iya.
Ok nama aku Gredi asal aku ari Siaman bapai ku ari orang Kelili indai ku orang Sungai Tengang dia. Au pia nah nadai campur tu sigi Iban Tulen kini ke.

Nyadi sekula nang sigi da di Kuching tu empu meh. Uhh sigi Kuching ditu.
Au lalu besai pan diau di Kuching ditu ga. Au kira orang Kuching lah. Au orang Kuching lah. Au apai orang Sri Aman indai orang Sungai Tengang. Uhh ya. Au tang di uhh besai ba menua Kuching tu nah. Uhh beritu beritu lah.
Au ok.
Nyadi pulai ngagai topik kita itu tadi. Inya tadi uhh siku ari penengkebang. Lalu pemain sapek tu tadi. Nyadi ari nih penatai pengerindu nuan tau rindu bemain sapek tu tadi? Aaa cerita baka tu suba ku aba meh ku agi mit suba dinga pu manah bunyi tu manah alu aru rindu deh so ade wish ku suba. Ih ka ku main tu utai tu ila. Kenyah lah lepas nya udah nya bisi maya aku asai ku umur ku dua belas eh dah maya ku taun enam kenyah lah bisi siku tu Jerry Kamit tu apai marah aku jadi lalu jadi idola idola aku lah kira start nya lah aku ru minat utai nya. Au be idola ke Jerry Kamit lah. Ah ya suba lah.
Ya.
Maya nya suba sapa agi pemain sape ke dipeda nuan? Meh suba uhh jadi kami lah suba redah nya aku dah ku umur ku tujuh belas taun ke nya abih aku agi form five lalu uhh nya lah start ku minat minat dah nya lalu start ku udah abih spare can suba lalu meh spare can ku lalu beli sigi sape, sape nya kira. Tradisional tradisional lah endang ari si ukai baka mesihat tu tapi tuning iya agi susah meh tuning iya laban iya kena original pun dah so ari dia lah aku belajar sape ku empu udah nya ti siko tu jurulatih pilihan tu.
Lepas nya siku tu jurulatih pelikin tu iya ari iya lah aku belajar mimit ari iya lah iya ngajar aku nih chara enda main jari nuan start iya lah aku belajar belajar main suba sape yang ke original nya nadai kena tali tu iya
nemu ade brake basikal iya udah nya ade.
Di buka dia gulung nya. Oh, gulung dawai dalam nya. Ah, ha, leban tali baik sikan nya alus. Oh. Bila dia masuk di ngau sapi nya, apo? Amai amai manah lah bunyi ya, sigi hmm. alus bunyi ya. Hanya ah, ya kena ya ke subak. Oh.
Di di banding ke tali kita tu ngau tali besikal nya. Uh, tali berik besikal nah. Ni bagi ke dikerindu tuan. Enti nitih iya ditu ditu lah yang ke string baru tu tapi iya bulih besikal nya untuk nuan um kini meda um laban iya sape nya terlalu panjai
laban iya iya enda baka tu enda baka baka sape moden ditu deh um dulu beli enda cuma beli pasang iya string nya panjai iya tapi bunyi iya bulih tahan ga manah ga lah tang bagi aku. sering ditolak tu baru ada yang ke baru tolak ke minat ku. Uh, ke minat lagi lah.
Hmm. Oh. Hmm. Alright. Jadi nya cerita pasal nuan ngelala sape lah ngasuh nuan ketitu jatuh cinta dengan sape. Betul tak nah? Hmm. Oh. Jadi kelimpah nyu tadi nyu manggai ke cerita nuan nyu dah besai lagi lah. Oh. Hmm. uhh udah nuan ke udah nuan pelajar sape tadi nah uhh nama pencapaian au nama uhh bisi ngaga konsert ke udah nya bisi bemain ke ngagai sapa ka sape da nya. Uhh meh nya bisi ka sapa tu uhh udah ku nemu main bisi la orang au konsert nya. kira nya um extra job lah orang madah lah bisi function ila ti bisi function orang enggau on ja lah bila kita main
um bisi bisi bisi bisi ku main PLKN tapi main nya um number number lah main main kinya kinya main basic aja tapi main nya Sape ku nya lesi pickup pasal lah ngena ari microphone nya agi ke ke belakang tu sape. Iya. Oh tumpil ngagai kini ga ngagai belakang tu. Belakang tu. Belakang tumpil itu. Bisi bunyi ari belakang tu.
Bisi nang segi sape ari barot belakang tu bunyi. Oh kati kita nyebut utai belakang nya dah. Tu.
Awa. Enda aku tebu bakang tu nya meh keluar keluar sawan nya. Oh, oh kira kotak bunyi lah bunyi kotak bunyi oh, lah. Oh.
Hmm. Okay.
Alright. So jadi uh, dakanya dulu uh, tanya suah. Jadi tu uh, rehat dulu lah ngirup dulu ang kata. Okay, okay. Kata awas. Awas eh. Lagi tu nyambung baru. Okay. okay.

Alright ga mata di eh sape ke di main gladi oh DY kitai. Alright bulai baru kitai dalam podcast pemansang au begulai enggau aku ditu DY au deka berandau pasal bekeni ia uh, rindu bemain sape lalu nyentuk ke ia rindu Diatu Nengkebang Sapek. Okay. Nyadi kitai terus enggau randau kitai baka ke sehari tu. Nyadi ke meduai tu ari tebing sungai di Batu Kawah, tebing sungai Sarawak tu au. Okay. Di nyadi pulai ngagai uhh tanya kitai lah. Uhh baka ke lemai tu, lemai lah tu shooting tu nah. Okay. Tadi nuan cherita pasal nuan uhh rindu bemain ke sapek tu. Okay. Ari nuan di zaman plkn nyadi udah nuan pansut ari plkn nya tadi bisi enda kangau au bisi enda konsert iya ke pemadu manis au pengingat ke pemadu manis nuan dalam konsert bemain sape tu tadi. Uhh bisi kala aku mayuh konsert ka suba tapi ku ingat agi tapi kala suba. konsert ku shooting ku maya dua ribu apat ku pun ingat ka kada ka maksud ke semua TV hanya mayuh kawan ku mega maya anu ni apu ke di nya ka au aku manya aku pasal ba TV indi manya mayuh la TV eight semua TV tiga iklan la iklan ia ke
PM datai kitu. Oh, PM tu sapa meh nya?

Kitai nemu dah masuk TV tu rindu na ati nah. Oh bu, kena rindu gi.
Oh. Senyum nya leh orang kangau kita. Ya, kemai asai ke artis nya lah. Ya. Okey. Jadi nya kenangan ke pemadu manis lah. Jadi naka ke diatu agi bisi kangau ke orang uh, bemain sape tu. Hmm, ditu bedau lah. Bisi-bisi ka mungkin apa nya uh, ujung tahun tu bulan 10. Ni silap ko sida ka main ko benda ba uh, Viva City ka ila. Uh, ba Viva City lah.
Hmm. Nyadi bemain untuk nama nya untuk uhh bisi uhh aku ningat ko nama event nama sida bisi lah yang promote promote barang oh kena promote barang lah mm di viva city ah viva city oh okay
jadi diatu ku meda uhh sebelah whatsapp ne sebelah Facebook okay nuan benung aktif amat gaga nengkebang sape tu nah tau nama nyo nama utai ngasuh nuan rindu ngaga sape tu Kemenai. Ok cerita bagi tu baka aku tu nak main sape sape aku bisi ati ke ngaga sape dreampo Hau ok niat aku lah aku udah nya aku pulai kerja. Ya.
Ok bikir bikir ko nama keni ne peda ko youtube semua udah nya lalu gi kedai ko beli kapak cun ba kerja ko dia bisi bisi pun nyiur ga aku main aku enda nemu kayu nama ka hentam ja lah kayu nyiur ke nama pokok kelapa nya au nang sigi udah di di di apa di sayat orang lah kira papong nya re ambi ku jadi ku sample lah kaji ku.

Nya baru keni deh. Udah nya aru agi ku kene hardware dia beli ku mesin planer nya. Nya ooh nama lalu sagi segi empat nya baka papan deh. Mesin apa mesin ketam ku kita nya. Mesin ketam nya.
Nya kena ngadu ku sudah nya adu ku adu ku sayat meh nya dah teban. Tapi jadi ga lah tapi cuma rupa iya rupa iya ukai perfect ka tu. Agi bisi gambar nya kini. Ah, IG bisi ke? Asik. Ba- IG nah, IG bisi. ah, ila nomor aku lah. Ah, ila nomor adik. Kita mandang dalam podcast kita tu. Ah, okey okey okey boleh Okey.
lah. Udah nya aku nguji sound. Main-main ulih lah sound nya tapi bila dah seminggu lalu sampai nya lalu kena melihat lalu di tutu semut. Oh. Dah nya tu semut Ku nya berai. Entah lalu udah nya ka buai ku nya ape nya. Anang cousin ku bada ai meri buai meh meri ku meri ku iya. Au meri gai cousin nun.
Au kira pas meh andu mimit lah sape meh nya. Nya sape ku terubah lah. Ah terubah ku. Au.
Keni enda ngadu sape nya na. Ka kayu nyiur tu iya bisi serabut. Tu enda. Ah, meh bisi serabut.
Eh, enda tepikir ke demi nya nuan ka ngetu. Eh, macam salah aja aku ngaga tu. Nadai. Nadai. Go ahead aja aku. Go ahead aja nah. Go ahead aja. Oh, nah sigi rindu ngaga sape tu. Ah, sigi rindu laban niat ti di niat ti dah ke ngadu deh. Oh. Oh, adu ja lah. Entam jai ga apa. Entam nya asal bisi utai ku asal ku ulih tecapai ngadu utai nya. Oh, asal dah bisi gamang sape. Oh, dah nya.
Alu ke tu alu apai ku ari aku kasih aku meda diadu kapit ila ku nyuang ke dik ngiga kayu ke dik au da nya sayat angka ku aku nemu kayu nama asai ku kayu um pelai pelai ukai paya eh pelai bukit um nya alu start ngulu da bisi pelai kayu pelai en eh adu adu ku um Pia meh manah bunyi iya. Semina aku udah nemu ke ni wiring te tu neh. Aku udah beli pikal semua. Oh. Udah cun abang ku menyadi ku abang ku toi sigi nemu wiring deh. Asuh ku iya wiring. Last last ih meh nyadi sape tu ke. Udah nya adu ku fret semua ih nyadi meh bunyi sape tu ke. Oh.
Tapi iya nak perfect ke tu lah. Ya, Nemu ya. dah sape iya. Nya sape ke nombor dua. Ah nombor dua ku. Nombor dua. Kayu pelai nah. Oh. Peda nya alu lama ku enda sapai laban aku busy enggau pengawa maya nya bisi kerja deh. Au. Ada nya bila aku bisi free bisi ke fikir adu baru start nya lah aku ulung adu belajar-belajar sapai ditu ah tu sapai bandar. Au. Hmm.
Nyadi sapai tu ari kayu nama tu lah tadi. Ti nemu ku kayu nama tu. Ti Iya ku ingat ku perang ka ku kayu tu suba adu kena orang gambus. Oh kena orang gabus. Suba lah. Gambus ke ni kita nyebut nya.
Gambus ke gabus? Gabus lah nama gambus tu ke orang tuai.
oh. Ah. Oh jadi tu kayu kira kena ngaga gambus mah tu nah. Hmm. Jadi ku dah dah megai tu tadi sepi ku lempung tu nah. Lempung.
Oh. Dah baka ke uh, sampai ke selama tu kena getai. Uh, berat mimit lah. Hanya berat mimit.
Uh, lempung. Lempung lah.
Hmm. Uh, uh, tadi pun udah bermain ke uh, sapek tu pun uh, kita pun dah ninga dah. Yeah. Tadi punya sapek tu tadi.
Okay, pulai baru ngagai cerita tadi. Nuan ke meda YouTube tadi. Uh, channel YouTube ni ke dipeda nendor no pelajar ngadu ke sapek tu. Banyak lah channel lah. Channel segi hari Indon. Orang Indonesia.
Ah, laban nya bisi ngadu
ah, keri cara du sape mutong shape tu. Ah, hanya sikit lah. Lepan bayar ni ngadu sape. Bisi sekali ku s- ah, slack lah ngadu sape nya. Oh. Dah kacak body. Bila ku pasang fret nya. Ai. Nama fret tu kira nemu macam iya laban keto deh. Sembu eh. Iya patut dia keto deh. di neka flat patui keto tali dia Au. tiba tiba tengah ke nya kena belakang tu ai Melenti pia.
ah Hmm. udah nya cikgu kena kemari padu ha ditu ba ditu ko salah Dini nya ba Beli- flat. ah laban tu ada Au. kayu tu actually ah di na ulih na ulih tu baka gunung ya Au. mesti lurus da ti nitih mari sukat nemu dia Oh. bila di ba tengah tu baka gunung so yang kan ngacau ditu flat dia tu Oh, okay, Dia okay. kan uh, tali tu kena ke frame belakang dia tekan, uh, tu kena belakang bunyi. Ya, ya, ya. Uh, Jadi ba kata itu ba, ba body sapek tu empu ya mesti ka lurus lah pia. yes, Anda dia mesti tahu- kena lurus.
Nda nda ulih ensembuk lah pia. Ah, Nda kira ulih kan, melengkung.
kata tu lurus tiba tu bingkung. Oh, okey okey.
Ah, yang mesti ka lurus terus nanti dia pemaris. Oh. Yang mesti ka pemaris yang mesti ka ditekan kena. Ya.
Ah,

Nyu lu nyau baru mega ukir. Ah, nyu ma- lu nyau. Selek dah nyau. Anya lah ti Ah. bakal orang ke warung ngadu sapi uh, make sure tu lah Ah. penting dia, dia mesti ka malis tu sama, sama rata Au. ngai ke uh, tina sama rata ngai ke yang macam Fred tu lah Au ya. ya. hmm.
Okey. Jadi meda belajar dari YouTube Hmm. lalu praktikal ke uh, ba dunia kenyataan lah. Ah. ya Meda belajar ba uh, dunia maya kita. Aku belajar lalu praktik utai nya ba dunya nyata. Nyadi rindu ati ku ninga cherita tadi. Okay. Baka ni nuan chara nuan belajar. Nyadi kala kala masuk ngagai kelas kelas ngaga sape ke ni? Uhh deh kala. Anya anya lah orang banyu tanya aku dini nuan belajar sape. Nadai deh kala belajar ngagai aku. Dini dah. Nadai meda YouTube ah meda YouTube ti bila ari meda YouTube oh dia pun akan fikir oh ketu ketu ya tapi maya dia ngadu sape nya memang enda perfect lah madah memang mesti jai lah Yalah ari serita perubah tadi kita dah nemu ah ari ari pun newer ah pun newer practice dulu ah dalam lama bila di dah nemu dini salah ah Dia deka nemu ah dia mistake dia dulu besape. Ah.
Kira belajar ari pengalaman lah. Yes, pengalaman.
Betul, betul, betul.
Pengalaman ku suba ngadu kaca-kaca ditu jai udah reject. Reject ga. Ka peda pasal lah laban adu ulih main deh laban dah ngaca atas tu. Oh. Hmm. Ya.
Ok bejaku pasal sapek tadi jadi ba sapek tu aku meda maioh enda part part tu tadi nah ulih nusing aku nama part tu nama bahagian tu lalu bahagian ke bukai lah. Ah ok mun tu atas tu orang ngau pala iya tu leher iya tu badan iya tu iko iya.
Oh ok jadi di belakang tadi bisi Uh, bisi parit tak kena parit uh, tu oh, oh, oh, tu tu uh. hari keluar sawan ya sawan oh, sawan sapi ya oh.
hmm. di belakangnya bisi ga uh, waya-waya pada aku nama tu nyakna oh tu waya pick up tu oh waya pick up uh, tapi tu bodoh kemas gila oh, bodoh kemas
oh, biasa kita di belakang belakang jenir nak bedak lah ya ya
tapi itu penting lah orang rumah oh. yang penting sawan tu lah oh, sound.
jadi sawan mana lah. hmm. oh, okay. jadi Ji kitai meda sape ke lama-lama suba nah, iya bedau bisi pickup ke tu. Jadi bunyi tadi enda di enda ulih disambung ngagai speaker nah, enda ulih speaker. Au. Jadi bisi orang nyebut oh tu sape moden. Oh enda baka sape ke kelia suba. Nyu enda ori ku orang. Jadi nama pandangan hang tadi pasal. Ori sape diatu moden tu ori enda ori sape kelia ori agi jadi nama pandangan nuan tadi dah. Um ti bah aku lah ti manah iya memang sape original lah tapi laban iya orang merai tu dah moden laban ditu segi moden tu beza iya tu enggau lama enggau moden yang moden tu di iya kira dah full court lah orang madah.
So apa apa lagu dia ulih main semua Oh, Ah. okey okey. okey.
Laban itu lah aku menda menda itu. Bayu main sap, main sape laban semua lagu ulih dimain. Ah, boleh main. Ah, lagu apa country semua ulih dimain. Oh, Ah. lagu country pan boleh dimain ba sape. Ulih semua ulih masuk. Oh, ketegal bisi tambah chord tadi nah. Ya, kira full court lah.
Oh, full chord. Hmm.
Oh, nya nya beza ya nah. Hmm. Hmm, okey okey okey. Jadi ari segi uh, bisi pick up ni tadi kira Kena nambah ke pemanah iya lah ya, function iya tadi. Ya, kira pemanah iya bunyi gi lah. Oh, hmm. di, di clear sebab oh, sampai nya minat boleh di, didengar dua tiga iku ke begulai kita di tu nah. Ya. Oh, jadi sampai ke dia tu nyu bisi pick up tadi boleh didengar boleh didengar bala mayuh lah. Oh, oh boleh kena konsert apa semua nah. Hmm. Oh, nya siti hari kira ke inovasi lah sebenarnya tanya hmm. nah uh, ukai mandir ni bagi ke manah bagi ke kurang tu lah. Mm. Uh, jadi pulai lagi inovasi. Okay. Jadi Sapek tu kadang-kadang ku bisi meda iya bisi baka tu bisi apai ti enam iti string lah. Bisi ke tiga iti string. Nama beza antara sapek tu tadi? Au ti baka yang tiga string iya biasa iya tradisional lah. Oh tradisional. Tradisional ku main baka enam tu akustik. Oh akustik.
Aba ke ni beza akustik nya? Ba sentang ni akustik iya? Akustik iya kira ari main baka contoh lagu ku main nadi iya. Ku main semua tu tekan tu tekan tu semua nya kira akustik lah. Oh. bisi aku au bisi uji uji na prik ulih bemain dulu ni Ada dah. ni bagi dengar bagi akustik uh, di on dulu dah dah on
Akustik eh, biasa macam tu lah. ah akustik

Tu nya baru. Laban lagu tu ukai ukai disebut iya mesti ka dimain ti lagu ne melodi tu. Ya ya. Aku ubah dulu ah. Ah ubah dulu. Okey okey. Aya perkara muzik tu nya jadi di disebut aja mesti ka ditebah ga baru ngau. Tu main tiga string ah. Tiga string okey.

Serba sebi pahamlah pasal antara beza tradisional enggau moden tu nah. Nyadi ku meda ba YouTube diatu ukai mina lagu tradisional aja dimain. Lagu nya bisi nya lagu orang putih sida Avenged Sevenfold pun bisi ga dimain ditu. Lagu dia God lagu Alan Walker pun bisi ga dimain ngena sape. Nyadi ba nan empu. Ni bagi musik ke dikerindu ne dimain ba Sapek tu? Oh ti ku ba Sapek tu selalu ku ku selalu main lagu moden lah ku selalu main backing style uhh lepas nya ku bila backing ka lagu ku enda lupa lah main lagu tradisional empu ka tapi ku lebih rindu ngagai ke main backing lah baka di baka nuan tadi cover lagu Avenged Sevenfold semua ke nya uhh. Bisi lagu ke paling dikerindu Don iya ke dalam sape tu. Lagu ke rindu ku. Atau ke lagu ke keterubah di pelajar nuan um bemain ngena um apa tu instrumen sape tu. Banyu ga lagu ke rindu ku siku ni siti ni ka list. Au ni ke paling special lah. Lagu lagu apa ni au.
Laban aku bisi meda lah maya kawin suba. Ah, mesti siti lagu di main dong ngagai uh, Ina Tuai Nuan lah. Oh, ni tuai kunya, mem kunya. Oh, oh. lagu nya apa nama? Kumbang hati ku. Ya.
Yeah. Uh, mai ceritanya.
Oh. Kau nya memang rindu ku. Oh. Ah, uh, bayi sebab aku bat, uh, batunang ku nya, uh, mem ku lah. Oh. Kami aku bayi belakaban ku ngagai kawan ku nya. Ya. Yeah.
Bro, Um ulih ka minta request kita orang nama iya kitai main live lah main tu nama tunang ku ila oi ila di tu lah semak tu eh entam ja lah ngagai iya aku asai maya nya um tiga hari ke empat hari before ka tunang nya um deh kita jamming dua hari nya enggau bala sida band boy lah um band boy ku suba lah udah nya okay lah wan lah cuba cuba cuba cuba cuba okay. sekali dah mei cun ti tunang nya
amai cun ka mei nya mei cun ti wan tapi menyuh aku mei baka rain forest amai baka rain forest ya asal baka rain forest dah ramai
sambung baru tadi sebenarnya bisi masalah technical au camera tak padam jadi. Cerita kami dua iti tadi ke pasal iya ke betunang tadi deh enggau lagu ke paling special nya tadi nah. Au cerita sambung baru cerita tu tadi. Okay. Uh, udah nan bala be, bala band boy tadi nah. Hmm. Uh, dia bin, minta bala band boy mai lagu Kumang Atiku tadi. Nama respon sida ya?
Respon sida nya aku madah enggau bini ku respon ne bini orang wow ku nya wow ku nya nya jelah respon sida siko oi manah manah menyuh ku meh good lah good
enti bini ne ninga meh tu ninga podcast tu tentu iya tetuchum ati ne oh kena tuchum agi oh laki aku ku iya.

Uhh daka ke diatu bisi enda uhh planning nuan tadi uhh deka belajar enggau sifu sape ke bendar ke ngadu sape amat amai baka ku tau bisi enda niat nuan ka bemaya ka belajar ngaga sape tadi enggau orang ke lebih pandai meh mun suba bisi la tapi bila ku fikir ka ku why not ku nguji dulu la contoh la baka ku okay tu salah tu salah. Meda YouTube pun salah tu salah. Ah okay engkalah aku ka belajar enggau cikgu ngadu sape tapi bila aku udah oh okay sekali tu pas tu pas tu pas ah ni bau jelah kena ku segaya kita ngadu tukang kayu sik nya eh. Iya iya iya. Hmm. Nya kira ke ngelimat bajet mimit lah. Ah ngimat bajet mimit lah.
Enti nyo enti bisi orang ka meri Ka ngajar no free ke ni dah ka enda belajar. Oi ka.
Ah, contohnya ah, baka sida ah, tuan ah, apa tu? Ah, Matthew Ngau nah. Ah. Ah, ya, ah, sape master. Hmm. Enti ya contoh ya ka ah, datai di kitu belajar enggau aku ka nah. Oh, okey nak mereka lah jepotnya. Oh.
Okey manah nanya. Oh. Hmm. Jadi Ngaga sape tu tadi ukai semua orang bisi pengelandik ngaga sape tu deh tau anang ke sape aja bisi siti gi alat musik kita iban ti kala enda nuan enda ninga alat musik nya nama belikan. Bisi bisi kala ninga belikan ukai baka sape ga rak ke pimit nya. Mit agi belikan tu aku pun enda kala meda. ba mata ke bendar aku mina meda ba telefon aja auto gaya belikan tu deh jadi um ngawi kita nemu belikan tu kebendar iya alat alat music tali kita iban sebendar iya um iya iya bisi kena beka beka sape bisi ga rupa tu iya aku cuma meda pan bisi gamal ka sape mina iya empu pego tadi iya empu neck iya tadi mit agi mit agi lurus iya um kembar iya um jadi becerita pasal belikan tadi nah.

Bisi enda ati nuan enti bisi orang ka ngajar ngaga beli ikan tu tadi. Mun mun orang bisi ka cuma bisi ka nya belajar ngadu ti nya enti bisi offer la. Oh enti bisi offer.
Jadi ngagai kita ada ke meda video tu enti kita bisi nemu pengelandik ngaga beli ikan okay anang enda madah okay. Laban bisi nembiak rebak baru kitai diatu ke deka ngaga belikan ok nyadi ukai mina belajar sesape alat muzik iya ke bukai pan kitai deka ngangkat ke iya. Bisi ai bulan bansa. Alright uhh pulai ngagai cherita anu ke ngaga sape tadi uhh nama cabaran ngagai nuan ke ngaga sape ke udah diasai nuan naka ke diatu. Cabaran. Oh, cabaran besai ngaga sapit tu. Cabaran besai sapit tu uh, baka aku tu lah ngaga kayu derimpu. Baka aku sama uncle aku iya nebang aku udah nya iya nebang neban ba nebang kayu je aku enda nembu enda tepas enda berani deh ngoi ke ninggang ki baka kitai bisi-bisi skill lah ngoi ke cuma kitai nebang lalu ninggang kitai mati kitai. so selalu ku uncle aku lah enda nebang. Ti baka uncle aku tu um iya dah nebang aku nya aku empu nyayat kediri kadang Ya. um ngadu saya nya pemua ga kena chinso kena ti nya Ya ka belajar ke ne. Hmm. Enggau sigi bila dia dah ngadu ti nya kayu cabaran nya tu lah ba tu pedih. Ah ba nya ba ba parit aja. Ah parit pedih ah. Pedih nah. Pedih ka ke muai nya. Nama kena nama muai nya deh? Ngancak uh, lubang. Ah, kena ke orang sida sida mana nama Beliong. Oh kena Beliong.
Ah uh, Beliong. Uh, oh. Hmm. Oh ketuk-ketuk nya lah kena ketuk. kena nyangkul lah. Ah bukan orang ke kadu ke ke pai ku sebab ngadu bekadu sam perahu kah tanya. Oh kena.
Hmm. Berapa lama ngadu nya tadi? Agak agak lubang nya agak. Enti suba aku ngena bahat suba. Bapa hari aku Pama aja alai Ya. tapi ida bisi beliung nya. Tau. Nya meh meh tah bisi lah paling ku dem mai tu dalam 3 jam nya lah. Tau 3 jam leh tembu nah. Oleh tembu. Berarti ngena pahat ba makai hari kena. Apu meki hari ya.
Pediu hari keempat nya udah ni. Ya ga baru belajar nah. ya, tapi beliung nya kena ti beliung nya. Dia bisi ka bisi skill ga. Au. Ngai ke di Keni ku anak ti. Ti tekut jari di salah part. Contoh iya ngena tu. Udah kena tisi tu. Udah meh sapit tepi tu. Oh. Ha. Lu jai meh ni. Jai gambar dia. Hmm.
So di ka kira orang bisi teliti lah ngalu utai nya. Ah mesti ka teliti kena.
Hmm. hmm. Nya mah ukai sebarang orang ulih ngaga sampai tu deh. Ti jari kena teliti tadi ja. Udah. Ku suba maya kira first first ngena tanya Oh. bisi empat lima kali sampai ku reject ni. Akai re. Oh kai.
Saya mah meda kayu ni. Saya dari dari jadu jadu api kayu. Ya. Akai api. Oh kayu api jadi. Hmm. Okey lah kenya. Hmm. Uh, jadi pasal ngaga sampai tadi dah. Kayu nama ke di recommend man tadi. Enti ka ngaga sampai ke enggau bunyi ke mana? Enti ne ti asal sebab aban ku kala menda video Mathew enggau sigi asal kayu adau lah tapi kayu adau nya ko sida iya dinga nyin ba ulu-ulu din sida din laban nya ulu baram din lah kira laban nya ka ba bukit tinggi dia ba kitai tu nanda mula sida
tapi ditu Pilih tau aku ngena iya kayu baka cempeda aaa kayu nyato aaa nya ida kayu manah lah ti iya kena adu sape lah pelai bukit pun ok lah em. Banyak iya kayu.
Cepedak lah. Kayu cepedak. Cepedak. Oh, cepedak madah gin. Hmm, lepas cepedak ya bila aku ngadu aku ngena kayu biasa ti cepedak tu bunyi ya garing mudi. Oh, garing. Leban ya ke orang kayu keras. Oh, kayu keras. Hmm, okay. tu boleh bakanya orang ditu bila cepedak adu sengkalan ya kena oh. letak utai. Ya, ha. amat betul betul ha. betul. betul. So, nyalah bakal bakal cepedak tu ati ya ki baru nyemai dia kerja. Ti ya. lama-lama dik. Pediah ke kereja raban keras. Bekeni ke agi baru tu baru tebang anu gaga. Tebang enda tebang tu sengadu terus beri di seminggu nyambai. Tau bekenya ne keni keni proses tadi deh proses gaga sape tadi ulih nenusi ke ari nebang nyentuk ke tembu lah.
Cara ngadoi ga. Tau proses ngaga.
Tu lah ngaga sape tu tadi. Oh beka beka ti jebedak nya kayu jebedak dah di tebang deh dah di tebang di alu sayat dia nya adu sayat baka style baka kayu baka kayu papan deh di segi empat peda last di dah di adu dah di di adu ti kinya baru dikena misi ketam nya ngasoh di adu mandai baka kayu papan deh baka kayu. Kini keluar badan nih. Aaa baka rupa lurus nya. Bila di dah lurus keyuh di semua so baru di ngadu shape di aaa ngadu di ngadu shape atas nya sukat ti berapa panjai tu tu lah. Bisi bisi template ngaga shape tu nih. Bisi bisi template ya empu tauka sepemandai jari nuan empu ngadu shape ya. Enti ba aku lah aku empu ba jari ku empu lah. Oh jari nuan empu nah. Ah. Oh okey okey. Cuma sukat ti mesti kacun lah. Oh sukat cun. Ah cun ah. Baka suba aku hmm. ngadu sapai suba hari kan sukat ku tu terus ku adu. Ina sapai ku bisi bingkuk suba. Ya ya. ya. Ah ada aku lah. Oh dia aku bisi ka mistake. Ah. Aduh tu kau perlu sukat aku. Oh, oh suba okay, lah okay, suba. Okay. Ha. Uh, udah udah udah proses agak agak shape tadi nah. Hmm. Nama lagi proses sudahnya. Ah uh, dari shape baru di dari dari semua sukat bekas bentuk sape ya nah. Hmm. Uh, baru di uh, cinso ya ba tepi hari pala ya uh. tepi poi tepi dari ketam di oh, ketam. dari poi tu atau ada di, di, ya. di cinso itu dah. Tu tebuai dia lepas nyatu mesti di kado ke nya pala ke baruh awak awak tali ke nya deh adu ga jita empu
um dah dia buai tu buai tu baru di ketam tu um dah ketam dia tu suhu semua baru la last di dah cun baru di adu ditu um tu kena chinso ga bala bala ri ba nyamai agi kerja la. Ah udah nya baru ah nyangkul iya enggau beliung lah. Ah beliung nyangkul beli beliung. Udah nya deh lah last deh alu bisi ka kena paha ti buai tepi tu buai lagi dalam tepi tu. Kena ngalus ke ya.
Um ngalus ya dah dia adu baru dikena grinder. Ah. Aku mau ta besi mata buai baka mesin nya enda ku ingat lupa nama dia nya. Ah mata pensil bukai.
Ah bukan bukan grind lah. Ah bukan. baka kita pasir rupa iya Oh, okey, okey, okey. baru di ah, dalam Ngalus tu dia. ah kalus ke dalam tu Oh, kira finishing dah. hmm finishing nya Oh. Dato ti ti mana di pasir nya kis ngena kertas pasir semua Oh, bet. kalau ngalus ti ti bisi utai polis yang mana agi ah. Oh, pu- Hmm. polis ngonya nah. Okey, Hmm. hmm. polis nah. Ti dah lalu semua dah di tebok di sukat ti semua lah. Oh. Tebok tebok tebok tu tebok tebok tu semua.

Bisi nyu aba SK dia select tu ku beri ku tiga tiga iti colour um select da nya um tepi tu itam da nya spray itam. Nama itam tu spray nyapu ka? Um spray nyapu spray itam oh tepi tu ja ku bai ku ta ari kayu nyapu tadi spray itam last baru spray clear lah. Ti nuaka meda iya kilat clear ti nuaka meda iya baka mat kena spray clear mat. Oh spray champu neh ok ok nyadi setakat tu nuan empu ukiran tu neh bisi ke ka ngaga ukir enggau chara pahat empu. Agak ukir pun lah Ukai ukai ukir uh. Uh, Kena marker tu uh, Bisi tapi belum belajar Belum belajar tu, uh, tu ukir tu Aku nanti hari Nyarah aku benda-benda sampel Sampai lah hari Google lah Oh, hmm. oh di Tanya lah di uh, Di Engkah ke dia lah Engkah dia lah hmm. Hmm. Okay, okay, okay. Jadi rindu bedak kena cara proses ngagak sapek nah. Hmm. Okay. Jadi kena ngagak sapek tu tadi nah berapa besai ungkus Kena deh ngaga siti sape ke tadi.
Ungkus sape tu. Au.
Um, ada tentu ka apa ungkus tu. Au.
Nitih ke barang kena nah. Ah, nitih brand ni kena lah. Au, ya. ya. Hmm.
Amat gede. Okey. Baka sape ke bisi buat bajari tentu nah. Hmm. Ah, enti nu nyual tu berapa ni? Ti ku ditu ku jual kumpu tu gato ku jual dalam 600 lah. Ah, 600. Lepas tu paling murah 500. Au, ya. Hmm.
Nitih kayu lah. Oh nitih kayu. Hmm. hmm makin manah lagi kayu, makin mar lagi ya. Ah, mal mit. Oh.
Hmm. Okay, okay. Oh, manah banyak. Hmm. Jadi nanti bakal bisi orang kak beli sape nanti tadi nah. Hmm. Begini cara sida ya kak kontak nuan. Ah. Uh, okay, okay nyak follow ku. Oh. Agi ah, follow ku IG. Glady DY. Go by FB ku sama kak. Ya, bukan ni tadi. Uh, gladi DY uh, ah. belakang ah. Uh, gladi DY nah.
Hmm. Okey. Jadi tau nanya gen wan lah uh, bukan ni cara kau booking booking ke tau ke bisi ready stock. Uh, booking tau ready stock bisi ke? Bisi ke? Nah. oh, tapi okay. ditu uh, bedau bisi ready stock dulu lah laban aku lagi kayu ditu bedak lagi benung Ah benong ditebang. Ya, benung tebang neh. Hmm. Ah, Kira ke sapa ke ka beli sape ari nuan tadi. Tau booking tu mu lah. Hmm. Ya. Okay. Uh, ba Facebook tau ke ba IG tadi. Bisi enda uh, sampel sape ya ke ka digaga nuan. Ke patut ke ka dijual nuan lah. Ah, bisi lah tapi ila lah keman, bagi lah kemantai lah. Oh, ila mantai. Hmm, hmm. Okey. okey. Tik ke mantai kan.
Hmm. Jadi ngagai kita ke ka meli sape, okey. Raja rajin meh ngelawa Facebook enggau IG nah. Pandik alai di mantai ke sape kedeka di ke udah ke udah tembu digaga iya. Okay. Nyadi cherita pasal nyual sape tu tadi nah. Nama cabaran nuan nyual sape tadi ngagai bala mayuh?
Cabaran iya Nadai ka cabaran. Nadai tu cabaran lah. Hmm, setakat, setakat tu kira laku mah tiap kali nuan tembu. Ah, uh, ditih lah. Kadang ati sida yang menda design ko cun. Ha, sida ambil. Oh, Kadang ambil. sida manyuh nanya kayu lama. Oh. Kayu lah selalu selalu tanya. Hmm. Selalu ti kayu cepedak tu memang laku lah. Oh laku ni. Hmm.
hmm. Macam nemu kayu cepedak tu segi bunyi mana. Hmm. hmm.
Jadi Kurang cabaran ne sebenar ne asal ja nuan madah ke nama kayu nya sida nyung sigi uhh bisi orang beli ne. Uhh si bisi si nah. Uhh ok ok ok jadi uhh siti kita nya kelimpah ari mansut ke sape kena uhh music instrument tu tadi uhh bisi enda nuan ngeluar ke produk sape lah kita nyebut produk sape tu nyadi ke uhh souvenir nyadi ke buah tangan bisi enda mansut kita nya. tauka dalam planning utai nya. Ti nitih iya dalam planning ko lah. Oh, dalam Laban ko ditu agi benung ka kini mani ugi busy ngadu sape beketu. Oh sape sape muzik tu lah. Ah uh, kim kin aku ti ko dah bisi ready stock kan tu kin ko planning ko ngadu kemit ko sevinia lah. Oh okey. Hmm.
Halo selamat bar, eh, selamat datang baru ngagai podcast pemansang. Jadi dah dua kali dah overheat. Laban kami duai uh, syuting ba tebi tisi sungai tu nah. Hmm. Nama teh pedak tadi? Oh, anak gorgon. anak gorgon nah. Kada dah makin lama tadi hari tu lagi. Kada nak bisi tu pedak ke indai gorgon. Oh, dah segi katas ku.
Okey. Ah, nak ni cerita tu tadi nah. Uh, ah, nakap ada sape tu saya ku. Ah, ada sape nah.
Hmm. Okey. Jadi kita nyambung baru topik kita tadi. Ba nuan empu lah antara design sape enggau bunyi sape ni bagi ke di tekan ke agi ni bagi ke di kemeran ke agi. Ok tok aku empu lah kualiti bunyi ti aku nemu murah aku enggau ti aku empu pendapat aku sape tok baka aku sape suba sape player lah aku prefer bunyi dari ukeran. Ya ya.
Laban kitai main sape tu kitai ka feel bah. Ya betul. Yes ti baka conto.
Conto lah Nun kaca design tu bunyi pun nan tu repa pun nuan pun ada feel. Anda ada feel nah. Ah, ah.
bah aku lah. Ya, dan orang lain lah. Ya. So bagi aku memang prefer aku sound dulu lah. Ah baru nya second nya baru ku ukiran. Ya ya.
Kira dalam nuan ngaga sape tadi nuan lebih penting ngagai bunyi lah. Yes. Ya. Bunyi dulu penting.
Ya.
Bunyi dah manah lagi baru nuan nambah ke skill nuan ngaga ukiran tu. Ah yes kenya. Ya ya. Hmm. Jadi enda enda ibuh nganti perfect dulu lah baru start ngaga ne. Ah. Ah, pia lah reti tu. Hmm. Ah, yang Baka selalu ti ku bunyi na perfect tadi ku jual. Ya. Ah kira sape reject lah. Ah, sape reject na. Ah.
Dua replika aja.
Ya.

Musik iya mesti dihayati lah yes. ukai untuk di politik ataupun di judge kita lah. Hmm. Betul? Betul. Alright. Jadi mesti ndak uh, ah, tips ngasuh uh, tune gitar, uh, tune gitar, tune sapek tu mana? Nanti ngagai orang ke baru bermain bermain sapek tadi ndak bisi ndak tips ngasuh uh, begini cara ngasuh bunyi Sape tu manah lah kena cara ngeja apa semua. Baka sape manah tu sigi bah aku lah ari sigi kayu lah sigi baka orang madah ti kayu iya. keras manah agi iya bunyi iya. Manah agi nanas sigi hmm.
kayu lah. Dua sigi ya mudah ya pick up ya. Uh, pick up. Hmm, bisi kawan saya tapi aku selalu ngadu sape tu kena dua ton lah. Ya segi bunyi ya, tajam, mesti bunyi baka tebal. Uh, baka selalu aku kadang aku ti tradisional aku main Tajam, tajam bunyi tajam deh. Ti aku selalu main baka lagu lagu moden. Aku selalu kena tebal lagu bunyi iya. Aa.
Tebal. Umm okey. Sebagai orang ke ngaga sape tu ri nah, bisi enda pesan ngagai bala nembiak ke rebak baru ke biak bimbit ari kitai lah kitai enda belalu tuai enda. Aa deka pesan ngagai sida. Pesan ku lah baka aku kala meda aa ba youtube channel Meteor Enggau lah. Ku kala meda iya pu post anang kitai nemu main sape aja tang kitai mesti nemu ngadu sape ga laban awakka tu na pupus deh. Ya betul betul amat nya ngambika sape tu semampai dikenang lah. Yes iya sentiasa bisi. Tau ok nyadi tanya sekali tu uhh ni naka juluk ati nuan pasal. Bemain sape lalu pasal ngaga sape tu nama vision nama juluk ati nun ti deka datai lah ngagai sape tu dalam industri sape tu lah.
Arap iyalah sentiasa bisi lah. Oh sentiasa bisi lah.
Bisi
en awai dikekal laban tu kira kita empu iyalah. Identiti lah. Ya ok. Ba nuan ke bemain sape tu bisi enda ati nuan. Deka bemen sape tu ngagai luar negara ini mega konsert luar negara. Cuba bisi iya nia teh tapi ditu udah ka ka ngadu sape lembau dah sai. Lembau sai dah.
Oh asai ka uh, laban dah lalu ke nama dah jatuh cinta ngadu tukang kayu oh, sape. Oh nya jadi tukang kayu lagi. oh. Hmm, laban itu pun rebak dah manjuh ramai sape dah. Ya, uh, ya, so ya. awak beri ngai sida lah mainnya. Ya, ya. Bagi aku tu. Dah minat kayu. Kayu ja lah minat ku dah lalu. Lu ngaga ja lah. Ah ngaga ja lah. Okay, okay. Hmm.
Tapi ti ada bisi ngangau. Nadai salah ke nah? Ah, nadai salah lah. Nadai salah hmm. nah. Oh, okay. Hmm.
Uh, bisi ndak ati nan ka ngaga ngaga lagu sape kita empu kini. Ada sape bisi kolaborasi enggau bala artis bukai kini. Bisi enda impian baka nya? Suba bisi tapi ditu aku meda lah ti orang bisi ka bisi orang ka karang enggau. On aja lah ku orang. On aja nah.
Okay okay. Manah nya manah. Alright. Nyadi ku arap nuan terus mujur meh ngaga sape tu. Au. Nyadi. Engka tu soalan ke lubah dua pengemudi. Au beda beda pengemudi tu. Beda pengemudi neh. Au. Uh, naka ke dia tu kelimpah hari nuan nyual ke diri empu nah post hmm. ba Facebook post ba Instagram bisi ndak cara bukai endur nuan nuan nuan cap uh, endur endur endur nuan ngelaku ke sape tu uh, setakat tu bedau lah lepas ku agi ka agi baru lah oh. uh, mungkin aku ila kedai bukai ke

Manah nya lagi, lagipun keditu Facebook enggau Instagram tu utai ke market marketing free senda iya. Ya, ya betul.
Nyadi nuan enda ibuh engkah ke sapai neba kedai nyu terpaksa mayar uhh sewa kedai ena. Ya.
Ya, betul.
Hmm. Alright. Nyadi uhh tu pesan ke uhh nyadi tu soalan ke penudi lah enggai nuan. Hmm. Okay. Uhh setakat tu naka ni jauh perening nuan ngagai muzik sapai tu? Enda ka ni pejalai musik sape tu ulih jauh. Au. Nya pia meh. Enda ka asai enda baka ni enda ka ni ulih agi menua bukai ke musik sape tu bisi potensi enda musik sape tu uhh apa tu tepanggai ati ngagai orang bukai bansa bukai lah menua bukai.
mun ba sekul ito mayuh lah senang lah mayuh dito semua dah sapai ito agei ke luar negara dah luar negara dah
lepa ito pun orang dah menang sapai ito bau bunyi sapai ito unik meli ya betul ya kadang kadang di Ti bunyi tu anak kadang dik iya ngasuh dik tepukau ra dah. Ah tepukau nah. Ah.
Jadi baka kita ke ninga sape tu nah asai kediau di babas betul. Ya, si babas.
Ah biti bisi bunyi dalam muzik nya bisi tambah bunyi burung kidi bisi bunyi kata burung keruak kidi asai kediau babas nah. Ya, asai kediau babas. Ya betul tu. Nyadi ngarapka muzik apa tu instrumen sape tu ulih baka baka guitar baka bass dimain ulih seluruh bansa lah di dunya tu nah. Alright ok nyadi ngagai bala peninga ke dinga podcast kami dua ID maka ke sehari tu terima kasih mayuh mayuh ngagai kita nyadi podcast tu di sponsor ulih aku empu iya nya. Siku ari Dealer Public Gold ngagai kita ke rindu deka nyimpan duit kita nyadi dalam emas, kita ulih kontak aku. Oh ingat enda bunyi ambulans tu neh. Asai agi gaya kita bejaku ba luar meh tu neh ba order tu. Nyadi kita ke ke beminat ka nabung emas kita ulih kontak aku. Nombor telefon aku ba kosong satu satu empat empat kosong satu empat tiga lapan kosong dua. Okay. Nyadi guna meh emas nyadika penyelamat duit kita au nyadika simpanan kitai. Okay. Nyadi bisi pesan bukai ngagai bala peninga ke ninga podcast tu baka ke seharitu? Okay.
Pesan ku ena enda beli sape ku. Nadai lah.
Arap kita nya lah main sape tu kira arap kita baka ke sape pelajar tu arap ulih belajar mit lah ngadu sape tu ngena belajar tai baka ku tu baka ku tu ari sape pelajar sepikir ngadu sape sape tu taban niat memang bisi lah baka niat ku sekarang enda mu gila ka main sape sape niat ka baka adu kediri arap kita ulih baka ku lah jemah hari ila.

Ah no dai dai. Minta lagu sik meh.
lagu penguji. Ah, ya. Ah, nadai nadai bela band. Tengah jadi. Okey. Ah, jadi nya aja lah uh, randau tu buka kesari tu terima kasih meh mayuh. Lalu hmm. aku bisi bisi hadiah sebenar ya. Udah mal.
Hadiah tu je dah dah buka aku. Au. Okey. Jap. Oh, jadi hadiah tu hari kumpu oh, di La Public Golf. Oh thank you. Tu tu baru nya iya baru baru beg iya. Ah, tu okay. isi iya ke bendar. Ah, ah buku jadi tu buku buku wang emas okay, ke ditulis oleh tuan mentor kompu. Jadi apa yang ke special dalam buku tu? Ianya buku tu bisi uh, signature yang pu. Oh. Ah, itu buku beli ku sebab tapi ah, kali tu aku nyerah ke buku tu ngain wan lah. Ngambika bisi manfaat. Okay. Okay. Bala pedinga.
Okay tu buku iya. Bisi tanda tangan uhh orang ke penulis empu nya. Dua puluh dua hari bulan enam tahun dua ribu dua puluh empat uhh di Sibu. Okay. Okay. Thank you. Jadi aku nyerah ke buku nya agi nuan lah. Okay. Alright. Uhh so terima kasih laban udah uhh sudi uhh datai podcast aku bekas hari tu. Bisi buku tu ke ndai? Nadai iya manah manah buku tu. Bagi ku belajar. Belajar buku buah. Ni nemu nemu gaduh emas ka. Bukan gaduh emas, meli emas. Meli emas. Ah meli emas. Okey. Jadi dalam tu mega bisi aku empu apa tu kad kad bisnes ku lah. Ngagai sapa ka beminat ka nyimpan emas ulih meri sida bisnes kad ku nya. Okey okey. Alright. So